Хәтерлисездер, менә җегетләр, ул иң шундый тарихи вакыйга бит инде. Кайчан беренче тапкыр булачак хатыныгызны әниегез белән таныштырганны исегездәме? Менә алдагы юмористик миниатюра Нәкъ шул турыда. Киленне әни белән таныштыру. Сезнең алкышлар белән бергә! Минеке дә наконец үзенә бер кыз тапты бит. Борчылган идем инде, мин әйтәм, булмас моннан. Постоянно егетләр белән күрәм бит. Все, наконец бүген кайталар. Менә чәй кайнаган. Алып куяйм әле, яки пешәрләр. Так, чәк-чәк урында. Әле бүген бәйрәм дип җигерме ел кимәгән колготкины киеп куйдым. Эчендә сакланган суганнарын кактым да кидем әле. Мә әйтәм, әле бөтен суган да төшеп бетмәгән, тәк бөтен җирем кычытып тора. Әй. Әйт, бар. Яра, хәзер кайталар. Мин, наверное, менә болай утырып каршы алырмын. Серле моның әнисе дисен әле. Юк, болай түгел. Наверное, менә болай басым. Болай вообще чирле кешегә ошый. Эй, просто басам да торам инде. Аха, кайттылар.

Кайсы гасырдан таптың моны? Что за королева Елизавета? Әни, классика. А. Бер кайчан да искермей. А. Атаңның шестеркасы кебек әйме? Әни. Э, ну, моторым. Таныш бул. Минем әнием Флүзә апа. Кызым для тебя просто флюзушка. Можешь вообще фунтик дип дәшергә. Мин монда азда кайда столовыйда повар булып эшлим. Бөтен кеше фунтик дип җөртә мин. Фунтик дип кычкырсаң чабып чыга мин бит кухнядан. Син дә молодец, кара, үзен үзе белмичә нормальныйны сүрәп кайткан әле ул. Мин теге күрше Зөһрәнеке кебек кәкре бөкре булыр дигәнем. Юк, нормальный. Только бераз төлкегә ошаган. Әней. Һә, моторым, бер секунд кил әле, пожалуйста. Пешә күрмә. Әней. Әзрәк башың эшлиме синең юкмы? Нигә? Баш каладан кыз белән килдем. Кем инде җәй уртасында норковый шапка киеп куя? Мин аны болай гына кимәдем. Общагада яшәсәк тә күрсен, хәер шул гаиләгә килмәде. Безнең дә Аллага шөкер, байлыклар җитәрлек. Норка, элитный. Унике ел кейәм хоть бы что. Пумпончиклары гына төште, жалко. Ну, әне, әйдә, син дә таныш бул. Ой, минем йөргән кызым, Булачак хатыным. Алла бирсә Алла теләсә. И, э, киленең. Е, көткәнем. Наташа. Здрасте.

Бездән бит хәзер бөтен ознакай көләчәк нәрсә эшлисең син? Әни җитте инде, ярар. Ярар инде булыр иде ул, хотя бы марый булса. Бу бит чын урыс. Әни, син аны белмисең дә бит әле. Әйдә, чәй эчергә утырыйк әле. Якыннанрак таныш башта. Наташа, видишь, как мама сразу полюбила тебя? Так похвалила, говорит, молодец. Садись, Наташа, кушай, кушай, кушай, никого не слушай. Айда, утро. Чувствуй себя как дома. Күңелле утырабыз, мин әйтәм. Әй, әне, әйт инде берәр сүз. Нәрсә әйтәсең инде монда?

Э, кич белән Казанда килеп керәм мин ресторанга һәм бер өстәл артында утыралар минем таныш кызлар. Гүзәл, Алсу, Гөлназ, Гөлнара, Ләйсән, Миләүшә, Диләрә, Мәрьям, Дания. Һәм Наташа. Шунда безнең әни Наташа белән күзләр очрашты. Һәм без бер-беребездән озак кына күзләрне ала алмыйча карап тордык. Һәм мин аңладым әни, менә бит бу кинолардагы кебек любовь э, э, с первого взгляда. Менә икән бит ул минем булачак гомерлек юлдашым. Күкәй күз. Что? Извините. Я говорю, глаз алмаз, әйме? Снайпер. Ни кадәр сойлардай кыз утырган, юкмысын сүрәп кайткан, кара син аны, ә? Әни, менә сөйләнеп утырасың. Белмим, Неужели менә синең дә яшь чагыңда артыңнан берәр үзбәк йөрмәгән? Йөргәндер бит инде берәрсе. Вах, вах, вах, Флүзә, яман гүзәлсән, кәл монда менем карбызым, кавыным, кукуруз, лапки мой, иди суда дип йөргәндер бит инде берәрсе.

Күрәм инде, күрәм. Утырасың монда бер үзең. Ахудевши булып шляпә киеп. Әни, Беләсең килсә, Миләүшә? Наташа! Бик тәрбияле кыз. Менә ул үзе белеп безгә килер алдыннан

Наташа бик әдәпле, тәрбияле, интеллигентный гаиләдән. Нәрсә сөйлисез сез? Әйе. Аның әтисе депутат. О, нәрсә хәзер каршына басып менә идәнгә кадәр баш имимме? Рәхмәт сезгә, пенсиягә кадәр тагын биш ел өстәп куйдыгыз, шәп булды. Шуны гына көткән идек. Ә әнисе фитнес-центр җитәкчесе. Тыгыдык, тыгыдык, апа. Менә идәнгә кадәр баш имимме? Рәхмәт сезгә, бигрәк шәп гаилә. Берегез сикереп җөри, берегез утырып тора. Ә абыйсы

Охранник булып. Какая разница хәзер илдем бит инде. Әй, яра. Ничек тә яшәрбез әле шунда. Мин аңа күнегермен, ул миңа күнегер. Вот шулай диген әни, ату гел каршы киләсең. Әле матур-матур балаларыгыз туар. Алла бирсә. Миңа шосалар. Я, мама, ты будущая мать, как-нибудь-то вместе проживем. Ну, менә әтиең белсә, точно йөрәге тотып алачак. Шуны телисеңме? Һәр инфаркт, инсульт, скорый килеп алып китә, шуны көтәсеңме син? Шул кирәкме сиңа? Әни. Әни. Ну, безнең һәр вакыт үзебезнең серләр булды бит инде. Әни. Әйдә, әтигә әлегә әйтми торыйк. Әни. Әти белсә, бәреп үтерә мине. Җитешми, башта үзе үлә әле. Әни, ярар инде. Әйтәм, әйтәм, белсен.